Selala we, maka kwa la fafi ba lego ka mopotong a kae, gape bana ga ba ja. Ke a jile le banna ba kontraka. O ko tlogele go bolela maka Selala. Maloba ke apeile boušwa mo, ka sola maka kwa seven ka ja le le tee ka šea six. Wa ja for o noši bana ba sa ile sekolong ka homolela. Le gona o mpotša ka banna ba go aga. Wene kgadi o bolela o ka re a kereke sa ka la bupi. A ke re o ka fo apeya dipoto šidi. Sis, mpša ya monna. Sweetie pie, ke kgopela gore o nneletše aene yohle. Ke tlo go tula ka aine. Go reng o mpitša ka maina tša go ja? A ke re wa bona o thomo ntelela wene kgadi. A o ya ke go bitše ka maina tša go ja ke ya go reteletša. O ntheteletša ka tša go ja? O ntira seja Thomas. O tseba gabotse gore ke nna selala efela moo. O nagana gore ke nna kgaetšedi tšela tša gago tša mašoboro. Kganthe mara wene o jwa nna? ga o nyake ko go bitša swithy baby lavi dali my chocolate a kere wa kwa jwale dichokolete ke tata sis old school mogatšake gante go reng o kwatile gore ke kwatile o bona ge ke re ee gape o ntšetše dipherefere yo ga botse wa ema tša o mpolaiša ka diana wa ntšwalela ke re selala tšhalete o iša kae ee banna

Kgadiwe, o kgatla ke ge o phela o kwakwaletše, o sega mafeela, o sa nyake go bereka bjalo ka thaka tša gago. Ka moswane o tsoge o yo nyaka mmereko. Lehono ka baka la gore ke nna, ke bonala ke kwakwaletše ke sa bereke. Ngwalo wa Baebele o eme mo ke sa re selo. Kxi. Ke a bolela ka baka la gore gonu jwale o sale o inela diphentibe ka go feta ka gare ga pakete. Di a nkga di re phuu ka re o anegile mogwapa legotlo. O lešaedi wene. O se ke wa mpotša ka bošaedi. Wene manao wa gago a go nkga jwalo ka soretšhe o reng ka wona? Gonu jwale ngwako o a nkga o re phuu ke ditšhila tše tša gago tša maoto. O se ka ntshilikiša. Ka na ka tšwa ka moka moreng ke il'o hlatswa mengato yela ya gago, o tsebe o tlo foroma samente tšela ka moka. Ga ke tlo otlelela ke mosadi. Tlogela dilo tšeo. Ke a emelela gonejalo. Shh-shh-shh. Wa tseba moagišana wa gago o ntenne? Ke fa, ke mosadi yela. Ao mogatšaka, go diregile eng? Wa tseba, be ke nagana gore nto e la e dirago ke phošo. Kganthe o dira ka boomo. Kganthe bothata ke eng, mogatšaka? Tlogele go mpotšiša potšišo tše ntši, Lweni Selala, ka gore ke a bela. High blood e rutogile. Seo o swanetšego gore o se dire ke gore o ntlele le meetse a go tonya ke itimule. Iyo, Aowa ruri. Mosadi ela fo phela a tšhollela meetse ka mo jarateng. Rena be re nagana gore mohlomongwe a yelela. Lehono ke mmono a tloga a lebantše ka mo jarateng. Ge ke motšiša gore why a dira bjalo, o mpotša gore ke se ka mo tena, ke tlo bona di-consequences. E le gore di-consequences ke eng? Eban, mosadi eo a thelela ye, di-consequences ke di-cons. Le wena o rele mmago a go bušetše sekolong. Ga se nna dictionary ya gago. Tss! Go tsoloe ne o swana nae. Go reng o nkahlametše? Selala nna ke a hlala. O ra go reng ge o re o a hlala? O hlala eng? O a gafa. Nna ke a hlala e. Kwa wene ga o ntshware shapo mone. Iyo. Wene o itše wa ntshwara neng shapo? Ka gore o iphetotše Morena poo ka mo ga ka. E le gore wa eswa fo ntlogela ka kgotso mara. Kgotso ke mmago. Ke nna ke go firilego, ke nna ke go nyetšego go lla saka ka mo, napa o tlo go mo ga ka o ntirela makako ke swere ke tlala. Ss, Ke tlo sepela le bosu bjo. Pele o etšwa ka keiti o tliše kgomo tša ka ge Dali. La la li le la, ah, ah, ah, ah, ah.

Ke go nyetše o sa apare dilo tšeo, lehono o na le sebete sa go di aparela banna ba mmolo. Tsa mo tšhentšha aparo tšeo. Ke go beetše diaparo tše o swanetšego gore o di apare. Ge o fetša o tle mo, ke tle ke go bone. O kgotsofetše? A ge nke ke. Amene, mora. Mogatšake, lehono ke nyaka gore o te spoile, o te ntšhe di-out o bone batho. Serious? Lehono o tsogile ka letsogo la raetee. Swara hanterete ranta she, o dira meriri. O reke le poti tše pedi ka gore ke bone poti e nngwe ya gago e šetše e rekerile. Hanterete rante, ke loga meriri e be ke reke dipoti. O se ka nnyetša ka mokgwa wo. E le gore diauto tše o bolelago ka tšona ke tša mohuta mang? Ka gore Selina o loga meriri ka eighty ranta and le gona ke bone dipoti tša ten ranta kua tseleng. Ge o reka tše pedi ga e tlo lekana tšhalete yeo? Ee, tšwa diauto tee ke moya. Kgadiwe, gabotse o tlo ntlhoiša ka mmago wee. Ba tlo re nna ga ke go fepe mos. Jwale ke šetše ke dirile eng selala ka gore nna ke ikhumole teketijana melatšanaka? No man, o ntirela bošaedi. O busy o ruthula makako gomme ka mo ga o none. O nyaka gore kua ga geno ba re nna ke go fošetša ka godimo ga ngwako ge re ja? Ke mang a re go nna ke nyako nona ka gore nna ke a taita? O ka taeta ka molatša, le gona makako a mararo, o senya bupi wene. Ka mo o busy o butswa le taloli tša bana mara o fopala e le gore o jela kae. Tss. Ke jela ka mo gare ga mokhaba wa gago wa tanka. Tss. Selala, wa tseba be ke naganne gore ke tšhentšhe wotropo e leng pete ke reke o momtsha. O bolela gabotse gore ke, e sego re. Tšwela pele o nagane, o se ka ntsenya nna, ga ke neye tšhalete. Wene ka gore o phela go galaka, ke eng gane? O paletšwe ke go dira jwalo kua ga geno. Mmago o sa berekiša mpete wa sekepe. Ga ile go robala, ga a namele mpete, o tsena ka mpeteng. O tlo botša nna ka gore o nyaka fenitšhare mpsha. Tss. Tše o di bolelago o dira ke hlogo ya gago e kgolo ya molamu. A rie kua o rekela mmago mpete.